Menem eje ti ete ti diýdim. Men öwde hak aýt, menem o näçe beýdýänmi? Hakykatdan nedi indi täze TikTok açyp berdiga. Gezmä gidip barýan ýere gitýän. Üç sany dogan bar, üstünde üç sany daýzam çyraçylga çykardym. Gülýärler. Men daýzam, ne Çyn daýzam dälde näme bolýa eje. Ejemiň dogan oglany. Hawa ejemiň dogan oglany daýzam ýöne öz daýzam ýaly gatnaşýas ejem buda öz daýzam ýa. Hawa marmalatlar çykardym şu wagt şulary aýlamana. Neme balykça geldik kafe.

Öňki gezek gelemde sen diýdi TikTokda diýdi bir hilek diýdi zat etýäň diýdi. O O akkurat alyp barýaň özüň zat diýdi. Men eje ete ti diýdim. Men öwde hakyt menem ony ençe beýdýänmi? Hakykatda nedi indi täze TikTok açyp berdiga. Şo diýdi iderläp oturma sen diýdi akkuratlyja gowja tertipsizlik edeňok diýdi. Gürläňde de gowy zat diýip öwdügi şo gün meni. Asyl ejem men öwöwen nä bilýäňiz a söwüp ýör. Gyzynrak tak söwgeňok. Näçe öwdükä men daýza. Şondan men pikirde ýatyp bilmän otyryn many. Ejem şeýti ýawap bersen al bir kana söwmeden görme. Söwýä söwýä ejem bize söwüwene. Şonda öwdi ýöne. Giň göräýmeli. Pul aljak bolanda.

Ol şekerjam marmaladym öýüňde ýogam bolsaň şeýdip çyka bir gelýä. Sesini ýakart. Ýakyber ýakyber daýza. Ol şeker. Ol şeker atyda da ýokdur. Ene. Şan çyraçyny alyp geldi menä. Peýzoşlary. Ana, biziň üçimiz. Dur dur. Gelýärdir, gelýär. Soglan günä gitipdir. Ine, ogul Şekerjan, sen ýogam bolsaň, çaýyňam demledik. Ine, öýüňde gülýalak bolup otyrys gybat edip. Ine, myhman barynam gelýär. Wýy, ýöne meň gyzymy. Gyzyş, gel. Gel, gyzym. Otag barma, gyzym, ol üstüňden gaýdar, zordan nur o.

Ine kakýaşkam şeý diýdiň ýaňy birini saýlap diýdiň şu sowgady ber diýdiň ine şuny bet ne nirden getirip şuny Wetnam. Wetnamdan getiren zadyňy şu taýda ine bir süýjini oklaýan şol kimiň bijesinden çyksa şu gün şuny goýberýän nesip bolsa galan ikisinem ertir saýlajak kime düşse. Şu artyk. A, ine şu goý çykypdyr. Akylym şunça zakazgi dost tirip, ine şula şu kimem bolsa şuňa düşdi. Sowadyň nesip etsin. Ine oklaýanmy? Zakazlaryňyz hemmäňiziň nesip etsin. Ýetişmediklem bar bizden gaty görme. Hemmäňize köp sag boluň. Ertir yzyny dowam ederis inşallah nesip bolsa.

Gülä özüm Allah meni agadyp ýaradypdyr-da. Fatmagylyň sütçi näme bärde? Gije bir zat iýdiňmi gap-gara? Badam iýipdir Gülä sende. Ýok, badam däl. Badam güýçä däl ol. Diňle.
Dur kim bu? Ha, aýdyl hemme. Dogrudan Gülälekde näme iýdiňkä? Aga üstünde galýa, näme diýdi? Talkuçkaň tyrçy oglanlary biziň adymyzdan salam aýt diýdi. Biriniň ady Injir eken aýratyn salam aýt diýdi. Diňe sizi yzlaýas hiç kim göremzok diňe sizi gyzykdyryp Injirden tiktok boýunça başlap diýdi. alma çen hemmäňize köp köp salam bolsun. Şuňa ýatlap görýän. Balkan neme Lebap Daşoguz Mary hemmesi saňa salam Bir zat sorajak teyzoşlar. Siz menem gowy görýäňiz Güläşem gowy görýäňiz ikiňizem eje balajyňam ýok ondan gyýbat edýäler adalatly siz ene adalatly siz inede Güläşiň ýüzi gözi däl ýakyndan alma şeýtse dur şu aýýar edip alyp otyr ene seret ene Güläşiň ullugy bildirýämi men uly görünýänini aýdaýyň özüňiz üçin Güläne ullugy bildirýär ullugy bildirýär Güläne ullugyny bilýärler daýyny bular şoň üçin Aýja!

Ýöne seni hor görkezýän. Horja-da sen. Boýuň menden uzyn. Şoň üçin. Daň bilen seni görmek. O nähili bagt Güläş. Men wapşe ýatamok göräýse. Hudaý özi. Üçde ýatdym, ýedi kyrk bäşde turdum boldy.
Gelmegiň sebäbi näme indi şony aýtsana. Bilemok azar beresim geldi huçuk gerek. Jagaz bijagaz gerek. Taran.
Ogurluğa bak. Gerek ha bilýän arasynda ogurlap dursaň. Gyzykgyl bolýa özi. Şuna münelle galle gitmez.
Gelen gowy men sana aýtdym aý hökma men boş çykmaýan. Başga näme oňa gerekde? Takyşlaň artsa berber. Takyşlar alaýyn. Ondan siz daranda öň sepýan gowy. Ana mähre gelle bol. Aýwaga diýip. Diňleýän, haýrada gidip oturandan. Hersine bir suwjaga dogurlaýan. Aha. Paketçiga salýan bir on sança. Üýtgeş bildirmeýän. Güler daň bilen men ukudan açdyň da, gapyny takyr takyr kakýaw. Näme täýjäne? Zatlaryna başla.
Näme geldiň sen şonaý? Ýöne gelsin eli geljek.

Sögüp jaň etýäler-ä ýetişmänsoň dostavşikler. Hawy, çynap barda dostavşikler onuň bilýäňmi adamlaram baş ýa-da jaň edýäler-de on minutdan getir bilýäňmi diýýäler. On ýaly zat ýog-a ýetişýä hemmäňize nesip bolsa. Hawa, şu bar-a ýetermi diýip köp soraýaňyz, ýetýä nesip bolsa. Arkaýyn boluň ýetişdirýä.
Şu bar-a ýetmese-de bar-a men ýene şo bahadan çykaryp men size söz berýän goýaryn şu hemmäňize ýeter ýar edip inşallalaý.

Meňki bilen dört bolýa, meňki de iki. Hökmanam bir nal başa gaýlyp galsa gidýä. Hawa, şonuň üçin arkaýyn boluň. Hökman nesip bolsa. Ýetişdiräris, nesip bolsa. Sögmäň, gaýrat ediň, dünýä sögýälermişin, gyz.